13 minutes past 6 on Friday the 13th. Vona, vona. Eh? ya eh hi swona sweswo i siku ra vukhume nharhu eka n'hweti leya mudyaxihi i khume nharhu timinete ku be awara leya tsevu i nongonoko phaphama bra mina ti-13 ta ku va wa vuntlhanu lembe mm. leri hi to leti ntsena a ku nga vi na tin'wana hi yona friday the 13 theory yo xeka lembe ra 2022 va ri leyi landzelaka yi ta va yi ri january wa 2023 friday the 13th mingiseri wa mina ri xile ha ku amukela dj brian tirini ra mina ni right ni right u kona namuntlha Ah, heyi hayi lo hlupheka vhiki ra ku hela hi lava lavana oh. eh na leswi nga ninginisa Afrika ah khonaiza serious
na ku byela eh hi amukela n'wina vayingiseri va hina eka ra vutlhali lero saseka hi langutene na ku hela ka vhiki nkarhi hi nga rivali ku khensa sesi wa hina loyi a nga hi oh, sungulela nongonoko sesi swi n'wi fambela kahle rhandziswa marhandziswi le ritwini ra yena vheta ku yo khombo va khensa buti lava va tivaka Yeah, lava nga la eh. vutomi bya mina va Yeah, swilo swa mina yeah. swi va swi olova I vona, eh, yo ni khombo eh. lava va tlangela risimu leri ya Ni ku, yo.
eh, va endla swilo swa rhandzu swi olova a wu rhandzu Yeah. u le munhu u mathanjweni fana a endla tano wena brami a olovisa swona vutomi hayi sweswo. a ku tikisela vutomi ne? Yeah. Mm, swi swi olova swi ene na nandzika. wena u oloviseriwaka Mm, u funa Eh, u swi vula. lemuki Eh, swi ku ya, no. lemuki Na ku ku ri vona, u- mani. u khomiwe kahle Yeah. u fana na rhandzu Wa u ku loko risimu ra mina a ko va a ku ri vutomi bya mina ko va risimu um a ni ta lava ku tlangela loyi wa mbilu ya mina hi mhaka ya ku wa tiva ndzi pfuxa hi n'wayitelo wa tiva mina hi leswolo loko ni hleketa nomthandazo ko hangalaka na swibyalana mbilu ya mina yi sele swazini kora pa 6 o'clock afrika dzonga ra vutlhanu i nghena ka ku hela ka vhiki soulcrushervekuluka bravina u humelerise na nongonoko loyi hi ku phamela ka wona mixo lowu soul crusher danko
hlayiseka emagondzweni mixo lowu na dj soul crusher emagondzweni mixo lowu ku na movha yi nga yima le r24 eastbound emahlweni ka barbara road ntilan'wo ka mintekile hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kasi le ends of eastbound eedenville road ntila n'wa ka mi tekile nakona movha yi yimile loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela at munghana traffic at dj soul crusher hashtag am traffic
a ni ku ba nkarhi nkarhi un'wana ku tlanga risimu njhe ri ku ri ni yingiseli rin'wana risimu vhele ri ri tlakuka u cina vhele rin'wana leriwani vhele ri ri tlakuka ri cina minkarhi hikwalaho ku ri tlanga vhele musa khis ka munghana na fema khoma xa afrika dzonga hey selema papa mashilo ta maxelo eka munghana lonene fm
ya maxelo yi mi endlele ka siku ra navutlha afrika ka vote ni nga ri tivisi ni ku silima ni fanele ku silima ne okay silima risimu leriya ri tlhetana afrika dzonga

eastbound loko magondzo ibarbra road ntilango ka vinyitekile hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kasi le n of eastbound eedenville road ntilango ka vinyitekile hikokwalaho ka movha leyi nga yima r 71 exifundzheni xa limpopo loko mi ri delmata traffic circle ku na ku nonoka na le serela view na loko mi jikela mall of the north loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela epunghana traffic edj socrasha hashtag am traffic tala nxava kona vhela ka siku ra namuntlha hi byeleni ku ri laha mi ngo vona vona onge u vukisa ku yini vhele ku rhumela voice note ka 0712659860 hi the 0712659860 tsakule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona
abashandle come gonna fm come get me ri thwetana risimu ra kona ka 89.4

We shall fight in the oceans and we shall fight in the beaches. aye ya la Wow. la hlalukweni i n'watipolitiki yaloye winston churchill loko a ri karhi a nyika mbulavulo eka ti-house of commons siku ro sungulasungula tanihi prime minister ebritain ina

mm.
a wu fanele u tlange na risimu leri ya ra kambe mani loyi a nga xiyimbela i emtine ri hleketile ya pearl tusi peltus u velekiwe hi siku leri fanaka hi lembe ra 1988 a n'wi tlangela swinene peltus

i nge vita ku happy birthday ka nkulukumba lowu yo man stevie wonder man happy birthday ka vona na masiku ra namuntlha a ti wareni ra mina i wa 1950 Oh, hi yeah. 13 ta may Yeah. happy birthday eka yena i risimu ra yena leri ya yeah ri tlanga tlangiwe ko tala yo njhe swinene bra mina Yeah. Vanhu vo tala va ri tirhiseni swinene ngopfu ka Mina- ndhambanhambana mina na wena a hi vulavula hi yena swa ku

e-e o teka o teka hi siku leri fanaka a cata Oh man. Mm, exihlaleni Swinene. lake oswego Oh, man.
wow kambe munhu wa kona loko a n'wi tsata a ku ri 1985 Yo, khale so.
ivi hi 1988 munhu wa ko a a n'wi divorce a- a ku divorciwa bruce

8 loko risimu ra vona ri tshama henhla ka tichatsi yeah eh ri ve hi swona sweswo ri ve ri tshama ri ri number one ka tichatsi ku ringana mavhiki ya ntlhanu a united kingdom oh, yo bra mina ayiman hmm. hi rona leri bra mina Oh man. Nine strange. Ya no warti.
Ya no warti. Ya warti. Ai man.
Swin'wana leswi hi Brahmin a famba.
Tirhisiwile na le ka ti-movie kun'wanyana malembe ndzhaku. Mhm. Yep. Handle ka swona ke. Mhm. swin'wana swi nga kona ka matimu hi siku leriwana ku ri loko ku velekiwa dipuo peters yeah. hi ti 13 ta may 1916 wa tipolitiki wa laha afrika dzonga yeah. kasi president nelson mandela a rixafula khabinete ya yena hi ti 13 ta may 1996 1994 u vekela siku ra namuntlha vhele ti 13 ta may handle ka swona vhele en'wana ka wona fana mukwena wa n'wi tsundzuka fana na n'wi tsundzuka fana mukwena ka generations a suka ya van'watipolitiki ya va xirho xa palamende mhm. eh, a ri ka vandla ra e f Yes. wa ni wa 1971 fana mukwena Mm, Yeah, okay. a wu ku i nkulu kumbe Aloko ntsongo nkulu Eh, aloko oh nkulu ku tlula kahle lava.
kahle loko munhu o ehleketa ku nkulu ku tlula leswi a swi nga xiswona a nga ku sasanga a nga zanga ku sasa munhu munhu swi antswa a ehleketa ku wutsongo ku tlula leswi u nga xiswona hayi va a va ri- i va a ri na tintswalo a wu kahle sweswi brave kasi hi lembe ra 1981 pope john paul wa vumbirhi oh, u ve a baleseriwa eSt Peter Square mm. va ri loko a baleseriwa a ku ri mahlweni ka vakhongeri lava a va hundza 20000 hi nhlayo U ve a vaviseka swinene va ri u ve a endliwa vuhandzuri lebyi nga ya teka vo mantlhanu wa tiawara endzhaku ka ku baleseriwa ka kona. Kambe loko se a hola endzhaku ka mhangu ya kona, a ya ekhotsweni a vhakela loyi a nga n'wi balesela. Yo twanana Oh. ni basela hi ni mfundhisi mara mara- mara- Oh, nandza wa hosi ngopfu mara. ngopfu mara na

litsheku dangerous risimu ra kona vhele mukudzei mukombe yena wa the 4 ta july lembe ra 1987 papa hinkwerhu hi maafrika munghana lonene fm makombandlela
ko va nkarhi u alaka brayimina hi kume papila kusuka ka mufambisi wa minongonoko nkulukumba maguvana eh, okay va hi nyika papila leri humaka ka terrence myself ndlovu alright terrence myself ndlovu babe rona ta ri teka xinepe ni ku rhumela rona bra mina ri kahle ngopfu u yingisela swinene ngopfu yi komba rirhandzu u hala u le jele a mi swi kuma ngopfu na n'wina minkarhi ya n'wina ku minkarhi mi haxa nkarhi wolowo ya khale ni u yi kuma u yi e, e, kombe rirhandzu ni hlaye papila rona ka nharhu ya no eterence loko ri ku hayitwa kwala nga kona a khensa swinene ngopfu u le u tlhaya byelana la ka cell number leyi a nga ka yona hi ndlela yaliyani i kombe rirhandzu swinene ngopfu a khensa swinene ngopfu ya na nkesini terence inkomu swinene ka kambe sweswiwani mi nga yitwaku na mi ngo voni ni um eh, hlawula ni sichava ka siku ra namuntlha allright va rhumele ti-voice note bra ya mina eka 0712659860 ku fana avuxeni na yi vona hlawula ni sichava na nyama leyi hi kombaka yona yi tikomba loko ya ha pfuka laha hlawula ne Eh, yi pfuxe message yin'wana ku a nga ri kahle and a wu huma ka bayi a ku a ni nge hi vuyi friday leyiwani ta vuya next week ni ya ka baby shower yi be yi kwata njhani allen u tholela mbola ri ncinci ngomaki eh ri xile kahle phama eh na n'wi vona hlawulani a ah, laniwa va hlawulani ku ri pfukela va ri voxe ma swi vona va phange na xikhigelo mm. swikhigelo swimbirhi ka munhu wun'we vete swi vona ku ri a ku na munhu hala sayitini ku lo tihleketelela ku mindzuku va ya va ya nwa kwihi ene va ya lomba kwihi mali ya machonisa hi mhaka ku mindzuku i weekend inkomu oh okay khensile vurivela
rixini rixini vaxi dj brian conizer na muhumelerisi wa am traffic DJ Crystal Crusher u listen ngigijela vulavulaka mm bo hlawula na va vona mani bo hlawula ni hayi khona a va nga la ku pfuka lava lava tikombaku va lo huduriwa nkumba hi lave le tlhelo va va byela ku va pfuka a va nga ri ready no pfuka mara hambiswiritano ha bote va pfukile fanele va tiyela xipanini va tikoma va va sipana lava va tikoma va sipana vona ya um minjhani vahaxi va phaphama na yi vona mister hlawulani hayi ti tlelele kahle yi tikomba yi nga ri na nkingha squeeza va kona kwalano va tlele hala a sayitini lerin'wani mara a va bohe vurhongo squeeza ive yo yi ti ba picture ya mara sweswiwani mister hlawulani xo wile ntirhweni cause picture leyi be before yi ya entirhweni i vonani maxele a tiyani a hlovola baji khensile maxele
Avuxeni vahaxi va mina va phaphama lavo xonga a hlawulani a byi khomanga vurhongo hi ku pwe vusiku hinkwabyo hikwalaho ko vuya vusiku hi nsati va yi kupini nsati ku vuya vusiku ma yi vona yi ngo lo rhwala na nomo papuke maxexo wa ka mboko kwala rotterdam inkomu rhalela nomo bravile yo mhaka kona va kwala va nga Pfuka. Eh, ah, se loko nkarhi hinkwayo ni vona xi- ku ta xiphemu lexiwani ni tsundzuka siku leri va nga vula ku ri brian mina loko hi pfuka wa vona leswi swa foni ya n'wina swa ku hi swi languta xikati ta xi ala ku- a yi pfuli a yi ku tivi Brian. ayi pfuli loko ni pfuka mara mara wa hemba sungula we ya pfula loko u pfuka
ni byele foni ya loko endla leswiyani ya loko u tlele ya pfula
loko u pfale mahlo ehe va ra yi pfuli va vula so e va vula tano va ra yi pfuli Yi ta hi lava nga boxa. lava nga ringeta ku pfula tifoni ta hina loko hi tlele va ta hi boxa Yey. hambi va lava yini Ah, Bravina. Eh. brahlawu A byi zanga byi phaha lava. Ti-debit order ti sungula hi 12 exikarhi ka vusiku loko yi phaphama yi kuma balance ku sale 210 rand. Yi ku hi nga ku va ni rhobile le ka HR ni ta va landza loko rixa. HR ya vanhu Yeah. vona ya kasi loyi a nga vula sweswo i papa lulama eka twitter ivi siphongove na ku hlawulani i vonaka nga tsakanga hi ku 350 a yi se nghena ku ze ku fika weekend na nsati wa muka u vhaka kaya a va siya va ri voxe la joni um eh, va pfuke va hlekete sweswo a khensa matimu lamo hi rhumela kona ethulani emthombeni khensa swinene bra ya hina simon black maluleke bra ya mina u ri mm. hlawulani xichava u hlekete ku ri mali ya ku hlayisa vana va yena va ku tala i ta va hlayisa hi yini hi ku muholo wa yena wutsongo mm. ku hlayisa vana va 15 lava a nga na vona hlawulani i vangani hlawulani

hayi hlawulani u le kule na sweswo Eh. Ru- rungula feti vambirhi vanharhu eyi tana Ah, mo rungula mingiseri un'wanyani i i colonel la ah, Central police station va yingisela ngopfu nga lona tatana xin'wana leri oh yeah ni rungula na xin'wana xa mina eku rhula makhuvele sweswi Na- wa xi le ka minginisi ka vufendze xin'we ntsena xiyimo ni vona xa mina ku rhula xa swi tiva maphesha ka mina hlayiseka fethu hi papa wa mina i bot eight makhuvela ano buluka ku arimo a va xi va mina u vona tikuva kanti na n'wina va yingiseri hlayiseka fethu khensile hlawulani bra mina nge ndi hundzisa leswi ni nga se swi rivala ah. ku na xitiviso kusuka ka israel nkuna ka mahlathi mhm. loyi a nge um va ta va eka siku ra namuntlha va tsarisela ku pfuna vaaki va ka dzingidzingi na ngove va ta va va va pfuna ku titsarisela tidikhoda letiya ta mfumo oh. ya okay. e, u ri nkarhi wa kona awara ya kaye aka dzingidzingi evukosini okay. okay wo ndhlayisa i te headman mashawo evukosini yeah ya awara ya kaye ka dzingidzingi ka ngove kona i old tribal awara ya khume na mixo va ri tanani na ti-id copy stand na nomboro ya stand yeah. na nomboro ya n'wina ya riqingho ya ku ya titsarisela kwalani ka dzingidzingi awara ya kaye a headman ka headman mashawu ka ngove hi awara ya khume a old tribal apha maafrika dzonga

Hampton Park ku na tiraka leyi nga yima le R24 East emahlweni ka Barbara Road kasi ntila wun'we kavanyitekile ku kwala ka sweswo ku na ntlimbano ku na nghozi le N12 eastbound e-Electron Interchange tilawa xihatla wu kavanyitekile loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela at ku nga na traffic dj so crasher hashtag am traffic ta maxelo eka munghana lonene fm makombandlela mpumalanga ranga kona mbombela 27 kasi ku emele ku 23 emalahleni 24 standerton 25 skuza 32

Imeta leliwani Bokone Bophirima, Klerksdorp ka 24 ka ske Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 25 ka ske Vryburg le ka 26. Hi leswi maxelo eka siku ra namuntlha ya nga vumbiwa xiswona. Ah, simule. Mm. Khensa.

ya le
u ri nongonoko wa community a ni twa ngulata ku ri community we loko ni ku khume nharhu eh. oh ya no no no hi vulavula hi friday the 13 ku ri 13 minutes past 7 ya ya hi swona sweswo afrika dzonga eh friday the 13th yi trenda ka number one sweswi la afrika dzonga kahle kahle ya trenda ka matrends hinkwawo hi ku angarhela so u ta hi byela swa ku hi ku ya hi leswi wo swi vonisaka swona loko karhi u swi languta languta swa matrends ka social media mhm. hikwalaho ka yini friday the thirteen ti ri ku trendeni ku trenda na home affairs na yi vona home affairs wa yi vona home affairs se humile nokovich u trende ngopfu na yena bramin e eh, nokovich u le ka number u le hansi a nga ha ri kona ne se u le hansi vona le hansi nyana ya u kona eh, ene ya n'wi fanela gere leya yo ta swi ni vava kasi mi nga ha n'wi lavi a e a nga ha kori xep gcine ri ena ne mm. mara i yi tirhelini chiefs hi nkarhi wa kona hi nkarhi wa kona so onge mm. ya swi lava u tsakile kumbe a nga tsakanga phakela ndzi vulavule hi yona tolo se hambileswi ha ri ke henhla hi to yi tshikisa sweswi ya mm, brand ya hi yi wisisa hi wisisa na mini wa vanhu e wa tiva eh yu kasi mm -hmm. veye ntsena
se hi famba na mani hi famba na quarter past seven hi famba na mani anokovic

hi tintswalo ahee mnjani pfukile minjhani
hi pfuke mi ta ni khomela laha ni fambaka kona ni nga ka ku na network ya kahle i khale ni khomile oh okay
hello n'wambati ntaka leyi nga simple ya vi ahee bra mina mpfukeni ni right ya ku amukela
ni ta teka leyi ya friday the thirteenth okay ni okay trenda hi mhaka ku ri aka aka twenty twenty two hi yona the friday the thirteenth yi ri yoxe mm. and then the next one is okay so ilahlekeriwanga hembe ku ri lahlekela network fela kambe hi n'wi twini bra ya mina 015 297 mbirhi ka nkombo nga nhungu ntlhanu ntlhanu hi ndlela leyi hi lava n'wana muyingiseri futhi ka line number three all right le wa vele i line number three va hi nyika yena vava bya ku ri na kahle kahle i mani ka siku ra namuntlha vele mingisero nga rivala va swa ku ri ka siku namuntlha ta va ka ku nyika timhaka ta leswi rhangaka mahlweni na tikonkulu ra afrika ku nga ri khale ku hala ka mungalano lefema komba ndlela colin hi loyiwani xi ri colin Njhani DJ Brian? hi pfukile mpfukile Hi pfukile ndzi khoni. Brian ha ku amukela Colin. Mm. Sorry sorry sorry. sorry. Mina ni tekela ya ya Samir Nokovic. okay okay Okay, eh, okay. Eh, kokota Ya, u trendisiwa hi timhaka ta ku u trendisiwa hi mhaka ku ve ri timhaka ta ku u ya ka Royal AMID. oh Eh, ve a hi ntiyiso ne hi ve right yi siku ya karhele e msc vanhu va vaseketeri va kaizer chiefs ve ri hayi a hi ve ni relate i khwale njhani ku phaphatela
ka sa mukhome timbilu ee a yi chunyana se xiterekara xa famba ee mara xitereka xi kule tingani kambe season leyi
hayi u ta vuya mafon'weni a ni ma swi twisa ku ku vaviseka na timhaka ta ku loko na ticoach va mi rhandza ku fika kwihi o ee

e mani a nge swa ku noko vision ya ka royal am Eh. ntiyiso hi colin handle ka colin
a ni swi tivi hayi swa Colin- swa swa swa bolo swa hlupa brale okay eh i know Ay, okay Ku- u- i social media kambe eh, mahungu lama nga ka social media ntsena a hi a hi ri i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso Hi- hi ri wa ku vula trend. ka wena dj brian wa trend Eh, wa trend, Eh, loko- freyele titinsa ku na mhaka yi kulukumba ngopfu Vanhu vo tlangela ku va ku ri Friday the 13th va ri karhi va tsundzuka mabadi lama ma nga tshama ma va kona ka matimu hi Ravuntlhanu ra ku va ku ri ti 13 va karhi va vulavula van'wani va nyika switsundzuxo ku ka siku ra ku fana na leri i yini leswi munhu a nga fanelangiki a swi endla ka swin'wana swa kona va ri a ku tsemetiwi misisi hi Friday the 13th Se leswi a ku va tse- lava ku tsema. a ku- a ku tsemetiwi minwala bra mina wa ndi twa musi ehe va ri a ku xaviwi na tintangu ta nyuwani Friday the 13th yeah ehe Eya na loko u ri karhi u famba u nga fambi hansi ka xitepisi a ni tivi swa swi to ku wela kumbe njhani va na le fiti u nga khandziyi u famba hi milenge NA Friday that ya so so ko va ku huwa huwa na ku avelana nje mara kahle kahle ko va swa ku huwa a ni kholi ku loko na hi ho tsemeta misisi namuntlha ku ta endleka nchumu kambe leswi swi endlaka Friday the thirteenth yi trenda vanhu vo va va swi rhandza nje swa Friday the thirteenth na swiyilayila leswi fambelanaka na siku leriwani mm. kasi handle ka swona hi vulavule hi home affairs a ku na munhu a nga yi teka home affairs home affairs lexi endlaka ri ku trendeni eka mixo siku ra namuntlha mm. ku vulavuriwa hi hi ti hi yini hi ti hi ti passport na ti-id ta vukanganyisi vanhu lava va swi endlaka vanhu lava va nga nyikiwa kahle kahle hungunkulu ka mm, home affairs ngo ndi ya hi ku kongoma mm. i mhaka ya vanhu lava va nga la tikweni va huma ematikweni ya yan'wanyana um mm. eh, swi va nga la tikweni swi nga ri enawini van'wanyana va ri na loko ku va ri va na wona maphepha u kuma ku ya va ya kume hi ndlela ya ku ka yi nga basanga hi leswi endlaka home affairs recruit trendeni eka muchelo wa siku ra namuntlha ku ri karhi ku vulavuriwa swa ku hambanahambana na mahungu laya nga tshama ya va kona ya khumba home affairs mayelana na maphepha ya vutitivisi oh yeah yes, oh, God. Oh, God. popular Roush. Okay.
MT.
hlayiseka emagondzweni mixo lowu na dj soul crasha emagondzweni mixo lowu emon north exikarhi ka boysons road na empire road va ri ku na ntlimba lowukulu khese ntitswalo n'wambatini kasi loko hi languta etshembisa va ri ku na ku kombisa ku vilela loku nga kona lewini mandela gondzo ra olifans fontain r 5262 eh, ri pfariwile kusuka le aphumulan mall ku ya fika le a clayville eh, kasi sweswo swi endla leswaku va na ku nonoka swinene loko mi ri kusuhi na le thengisamall kasi loko hi vuya exifundzeni xa limpopo hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri r 71 delmata traffic cycle ya ha bohile ku ya le asirala view xikan'we na ku va mi jikela halavo mall of the north kasi loko hi tlhelela um matlhelo ya le joni hi kuma ku ku na ku nonoka hikokwalaho ka nghozi leyi nga kona le n3 northbound emahlweni ka hilensi interchange tilawa xinene u kavanyetekile ramfontein nakona ku na ntlimba lowukulu le m1 north ku ya le empire road kasi ti-traffic lights a ti tirhi le corner bayas nodia drive na n1 hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kasi na le corner new road na n1 nakona ti tirhi ti-traffic lights a ti tirhi na le corner malboro drive xikan'we na old Pro- pretoria main road a ti le ku tirheni ti-traffic lights eka mixo wa siku ra namuntlha kasi emidrand nakona ku na ntlimbano lowukulu leswi endlaka leswaku vana ku nawunawuka loko mi ri elende road kasi loko mi ri na swin'wana ma yi rhumela at munghana traffic at so crusher hashtag am africa hi tsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbenyetela hi wona
ya biwa wa leya wahlahla amehlo ngathi udliwa esingazi yeah. wrong vele hawu hlala njengentombi vele imali ongarehashile mhlophe bhekisisa nqobo kamdlalana fm hambisana kahle namani longa boom shaka bambanani hawu maafrika so yini vele afrika dzonga siku namuntlha se nkarhi ku na vuxaka byin'wanyana bya swa vuyimbeleri u nge byi ehleketi an'wana ta ehleketa swa ku ehaxi elimhlophe a nga hlangana na tintombi letiya a ti siya va ti vula
va ti vula ku ri ende vula ku bumxaka loko va ehleketa bra mina e wowe wa va tsundzuka bumxaka ne e la tsundzuka e i u ehleketa hi hashe limhlobo mara ni khale khale va ti vula ku ri na khale na khale baba nqobo va ti vula ku ri hi vona maskandi wa se hi ntweni wa vona se va famba na nkarhi oh, yo mhaka va ndle va hlangana na va oskido va nghena swilweni va nghena swilweni vele e mara oskido na n'wi vona ni vula ku oskido na n'wi vona DJ Zinhle e loko a hlangana na hashe Ah, i- hinkwavo i va rixaka reriya nda va vona mara ndo vula thembisiete na na na lebo Eh, lo mfana lo ke luya va ri va ri kambe ngihamba no mfana lo Ah, sweswi swa masiku lawa phela swa va Swa khale wa va njhani? tsundzuka mara bumxaka swa va swi ri njhani tintombi leti bra mina tsundzuka loko va ku Eh.
vutisa nelson mandela hi ku ri u ri yini hi risimu ra ra ra ra rixaka ri nga yimbela bumxaka Yeah. I don't have any comment.
wa vona swi vonile kulukumba nelson mandela ku swa boom shaka u nga swi ngheni a kasi sivara va ti rhandzela swilo papavavukazoka sivara mpfukini leswi ninginisaka afrika eka paphama heyi va ri leni a egypt vhele ku na mhaka ya ku va swa ku ku na hoyihoyi ya ku va swa ku ri vanhu varimi ngopfungopfu ha va ri va busy busy mani mhaka ko soka va karhi va tshovela mhaka ya koroni va ri ku na ku xungetaka ku kulu swinene ngopfu mhaka sa ku ri va hlamusa mhaka sa ku ta va na makama maxelo lama nga tolovelekangiki ya tiko leriyani ra le egypt ngopfungopfu va ka mhaka ya swa ku ri ku va ku hisa va ri tiko leri vhele ri va karhi ri rhangise emahlweni mhaka ya swa ku ri ri va karhi ri phakela koroni ka matiko yo tala ngopfu va afrika xikan'we na matiko ya ku fana na va ukraine leswi ukraine ri nga le khombyeni mhaka swa ku ri le ka langutana na mhaka ya tiko na nyimpi leyiwani ri nga langutana na mati- na tiko ra egypt swi endla- ra russia kahle kahle swi endla ku ri egypt ri va tiko leri kumaxani vanhu vo tala va langutaka rona ku ri va fanele va swa ku ri va va vona va yimisaka e voko swinene ngopfu ka timhakeni ta ka swa ku ri mhaka ya koroni leyiwani va ka yi vuyerisa misava hinkwayo kambe ke va ri ku nga mhaka ya xungeta wolowo ku va swa ku ri hakunene ku na ku dyandza rin'wana kulu ngopfu ri nga languteriwa leswi swi nga tolovelekangiki eka tiko leri ni nkarhi lowu handle ka swona a ri ka mhaka leyiwani vhele ku na nhlengeletano nga sungula vhele leyi a tikweni ra abijan cop 15 yi vuriwa the 15th conference of the parties cop 15 laha va united nations vhele va nga fika va hlanganisa matiko ku hambanahambana ka tona va ri na kona kwaleni mhaka yikulu swinene ngopfu ku vulavuriwa hi mhaka ya varimi mhaka ya vurimi tiko ra iso ra somalia kahle kahle na rona va hlamise mhaka swa ku na rona rona loko xaniseke swinene ngopfu ka timhaka ta dyandza leri va nga langutana na rona ku hlamise mhaka swa ku swi komba onge na wona mfumo wa tiko leriyani ra ethiopia matiko ya ku fana na va somalia matiko ya ku fana na va kenya hi ndlela yeleyo va va karhi va langutana na mhaka ku ri e maxelo lembe leriwani kahlekahle ya tikomba ya tika swinene ngopfu hi maxelo lama kumbexani ya nga tolavelekangiki hi ndlela yaleyo tswana ke hayi salume ni mm, sarume bra ya mina loko ri leni etanzania ravani

Yeah. a hi ri gere ka xitsonga music awards se Yeah. va komu va ri tlele kun'wana ka hotele yin'wana a hi tirhisa hotele yin'we ivi hi fanele hi ya endla mindzumba ya afrika nkarhi wa kona se hi fanele hi famba na vona wa Yeah, se hi yeah. famba loko hi fika ndleleni va ku ayayayayayay hey ni rivale minchumu mani se ni hleketa ku va rivala leswi swin'wana swa nkoka wa vona Eh, ni eh. jika hi xihatla ni Eh, nongola ku va rivele sungula. minchumu, Eh, yeah, ah, khona yeah.
iza hi fika laha ni fika va kombela makhiya va pfula va ri va tirha hotela eh. va fika va xi kota lexa cold drink va ku teki yani loko wi loko musa yi ta yi xava ku yi ta yi xava swi swa ku swi ku tirha va le minchumu a ri ka swi rivala swi swa ku ku ya swa nkoka loko munhu a ku nyika swakudya eh. Eh. a wu lahli ene a yi pfuriwile brami Eh, a yi eh. a yi pfuri a yi ri hafu kumbe kambe swi ri tani community we hayi va swi tsakela vayingiseri va hina brian mina Oh, swa yeah. double play leyi u nga hi nyika yona yeah. eka tinsimu leti ta mfumo wolowo a afrika hi ri karhi hi tlangela n'hweti leyi ya afrika ita Oh, yeah. Mm. It's at the third Bona day, brother mina sometimes. Yeah. double play leyi u hi nike mani na mani ku nyike revani revani un'wana wa vanhu lava vhelaka a fika a yimbelela ka mhaka ya ti nga- ni nga xikombiso mhaka ya ti-idols ta ku hala tanzania if a fika a tsandzeka a nga wini hambi a nga winangi a ya mahlweni vhela a fika a kombela swa ku diamond platinum za n'wi humelerisa ivi a tlhela futa a n'wi fichara ka simbiwani vele na swa ku ri sa ru- salume vele mara vona va ri salume mhaka swa ku ari ya vona va yimita va yendla ari hi ndlela yaleyo e ivi ke hi simeka ri tsutsuma kusuka tanzania hi ndlela lera rayvani kasi ka ndzhaku swa ku nyika mabulu ntlawa lowani vhele fambisana kahle na antonio marcos lava hi nga va xixima ka xma kwala ka munghana na fm xitsonga music awards va xiximile vhele kusuka le emozambique vhele swin'wana leswi nga swi endla tanihi mhaka ya xitichi lexi nga swi endla eka masagwadi lama ya bra ya mina swona sweswo timbirhi ta kona awara leyi landzelaka hina marhoya wena muyiseri eka siku ra namuntlha i marhoya hayi mani tshika bra mina Okay, asina mhaka.
Ta vula va yini
Eh, va swi tiva swa ku ni la yini Na ku- Eh, mara a va niki leswi laka so papa va afrika dzonga a hi fambi ra mina hi tlangela kusuka eka mafumelo ya xikoloni hi tlangela ntshunxeko wa maafrika tindzimu ta hina swichayachayani swa hina swakudya na maambalele ya hina hi maafrika ya xiviri munghana lonene fm makombandlela alright hi lava hlangana marhoya bra ya mina ya hi hlangana na marhoya ku nga ri khale bra ya mina kambe hi khensinyana na vayingiseri va hina lava nga na mhm. hina eka mixo lowu wa tiva mara hambiloko ku ri ku um a va na hina emoyeni kambe va busy swinene la ka swiyenge swa mabulu a mbona wa tiva laki manganyi ka kakalavusi papa andziso selebya ka ndindani um mm. eh, defni mama two girl simon black maluleke mixe gezani Reptile Cliff Sambo the big boy Mutsonga Chika Gaza. Eh? Ah, mina hungu leri nga ni endlela siku eh. hi ra minchumu. Ah!
Eh. Kumeka WhatsApp ko tala ku marmara DJ. Ene leswo ni ehleketa na ku na muneti ya kona a ku ri fanta kumbe coca cola yin'we ya tetimbirhi a yi tlele no tlela a ku ya tolo a ni kuxisi a ni lava xiximini madyambu ya kona ya tolo eh, loko ni va heleketa va eh, heleketa mina eh. kamareni leyi va tlelaka yona madyambu se a va yi khome hi voko ra yi tsundzuka
mara ku ba va yi pfule na mpfula a va yi pfurile u tingena kamareni na vona se a yi nga ha talangi a Eh, ntshembo na a chukela wa- eh, na eh. chukela ri hahili Eh, eh, cold drink kumbe namuneti ya xikotikoti okay ho ni ku sparkling xa ku nwa xin'wana na xin'wana lexi nga ka xikotikoti a xi fanelanga xi nwiwa ndzhaku ka nkarhi wo leha xi Mara va ndzi dyondzise pfuriwile hungu rin'wana ku ri wa tiva ku yini Eh, n'wananga? minchumu, A ya. minchumu a wu lahli loko vanhu va ku nyika swakudya hayi kona hayi swi dyisana hasahasa sweswo E- ejavumatsinya a n'wi vona na clara ne Yeah, yeah ne. right

eke vanhu lava swi tivi ku ndzi ni nga khoma katara ya wena ene a swi ta ka u pfumeli katara yi khoma khomiwa kasi wa u nga pfumeli katara yi khomiwa u endle yini kasi e brian loko a yi nga khomi u nge u nga yi khomangi
kona yeza wa swi tiva video leyi nga sava yi tlanga ka ta exma um ni karhi ni tlanga ka tara vhele ni tlanga na mm. band band ya yi ya tlangana na marhoya vhele i katara ya marhoya leya
na swi twa sweswo se mara ni hlamarisiwa hi swaku miri a yi khomi a yi khomi katara maroya yo ku yi khoma eh, eh, u ta swi vona u ta swi vona ya famba u vulavula u ri wexe so u ka katara leyi haba mani katara leyi haba u nga ri na katara ya nchumu
aye amukela amukela jauke mixava ta munhu na mi nga munhu
he varhoya ni ri xiyini vanhu va tiva na ni kombisa ndza ku vitana vito ra album leyiwani i yini kahlakaza ni ni famba oh, eh, ni swi vona eh.
i xifongo xifongo eh eh xifongo hi mm. vulavula hi mongo liya se vanhu va nga taka timongo va dya ku nga salangi ku nchumu oh. eh hi ngo hi ngo kasi why munhu wa tima a fanisiwa xifongo ku ri

2006 mm. loko wa ha tsundzuka kahle you were the first dj to play my song on, on air yeah i malembe ndzhaku swinene
khale ngopfu brian khale ngopfu khale khale kg kana vona wa hi pfuka mi hlangana na mintlawa tin'wana mintlawa yin'wanyana kumbexani mi hlangana na vona mi tlanga katara swi tsakisa swinene ngopfu
wa vona loko va ku eh, ri tshwara pfurha ri timeka ne uh-huh. hi lomu hi taku hi kona ha swi tiva sweswo ya ya so ka leyiwani album ni twa yi ri na katara liyani ya marhoya yi nga kona yi nga toloveleka kambe yi hambana njhani na letin'wana ti-album vele ku malembe ndzhaku mi nyike ti-album to hlaya swinene ngopfu n'wana mhani mi nyike xichavo na ya tsundzukanyana ina hi yona musichavo na yi tsundzuka leyi na hola seven na yi tsundzuka e na tsundzuka na hola seven bravina wa vona se mara leyiwani yi hambana njhani na letin'wana ti-album loko yingiserini eh DJ wa mina ku vulavula ntiyiso lexi ni nga xi vulaka tanihiloko ni ri qambi i ku ni twisisa ku loko ni ndla album mm. yaloyi a nga ta hlangana na yona a yi twa yi fanele ku vulavula na yena yi fanele ku n'wi tshinya munhu i fanele loko a heta ku yi twa a swi twa ku impela a ni yingiseli vunanga bya nqambi lebyi byi nga hluteka hi ririmi ra xitsonga ku nga ri na nhlamba um ni endla xoko loko ni ta album yi va leyi yi vupfeke so a ku nga vi na ku hambana ngopfu because marhoya ka ha ri mina mm. vatirhi ka ha ri va lava ni tirhaka na vona a ku tisa nchumu oh, i continuation ya laha ni nga dina vona hi ka lembe leri hundzeke yeah
so a ku na a ku na risimu leri u nga ta ri yingisela ka ka album leyiwani u heta ku heyi i nge ni rhanga ni ringisela ni ri tlhelo vana va nga ri kona kusuhani e ni ta teka xiboko ri na ri yingisela loko va ri kona ke eh, eh, e dj brian leswaku mi ta thoma ngoma ya marhoya mi yi tirha exikarhi a mm. na chava mm. nga ku loko ngoma yi tlhomiwa ka radio yi tlanga yi za yi suka makumu yeah hi ku a ku na nchumu na wun'we lowu u nga ta wu twa mm. wu nga ta hambana na leswi munghana lonene yi langutelaka swona ku twa ka ka ka ka ka nghoma ya ya ntambi ya xitsonga hemfu a yi vuyi ka mhaka ya ya leswi covid yi nga fika yi hlupha vanhu vo tala ngopfungopfu ka mhaka ya swa vunyanyuri swi khumbe vo tala van'wani kumbexani va nge he koti ku va swa ku va tlhela futhi va yima ka xiyimo lexi a va ri ka xona ku sunguleni mhaka swa ku ri ku pfariwe mhaka ya migingiriko yo hambanahambana hi ndlela yaleyo n'we yi mi khumbe njhani mhaka leyiwani loko nkarhi na kota mhaka ku ri se ni vona na album ya n'wina se yi kumeka ka online hi ndlela leyiwani yi mi khumbe njhani yi nga va yi mi pfule mahlo mhaka ya covid-19 kumbe ku endleke yini eka tlhelweni ra n'wina tanihi nqambi maroya my dj eh, change ya tika loko ku fanele ku cinciwa ku humpiwa aka a ka matirhelo ma karhi ya ka man'wani matirhelo mm. a swi olovi swa tika um ni nga mi nyika example loko vo mi tisela boso yintshwa kwalaho wa ku um maguvani a nga hala ku tirha va tisa din'wani from nowhere a mi nga fiki mi ololeriwa hi nchumu se swi fana na swona sweswa music mm. hi toloveli ku loko ni humesa cd ni fanele ni ya deliver giyani a tsaneni ka malamulela mm. mara mm. a ku na record bar namuntlha what do we do hi fanele hi faka swa hina online ende ku va vanhu va adapta a swi olovi swa tika and eh, ku vula ntiyiso um ti-streaming eh, ti-streaming ta hina ti nge fani na ta tin'wana tixaka ta hina matsonga machangana ta ha ri hansi swinene mara we are trying ku ri hi ringeta hi matimba ku dyondzisa vanhu va hina ku va va famba na minkarhi um ku na lava i'll give you example eh nina malume Samuel Miyambo hmm. yi ta ku byela ku he muzala mina loko nga ntisanga CD hi nge twanana okay ah, ah. ku na vanhu lava nga ri ku ready hikuva va nga cinca namuta not ku ri a va a va a va na swona swilo swa ti-online hmm. i ku no ka ni nga la ku cinca mina ni la ku vona no lava CD ya wena mandisisi yeah itukulu ni loko tswala n'wana sweswi ni tisele CD so a ringeta ku na to ti-CD hi ti tsema na ti-sticks hi ti tsema ma twisisa so yaloyi a va ku a ri na laki a ri kusuhi or a ri kwalomu hi fambelaka kona vo tala va karhi va tikuma ti-cd van'wani va va karhi va xava ti-sticks mara hlayo yo tala yi kombisa ku ri ya karhi ya download
mhaka ya ti-sticks ya tirha mara
edj brian you'll be shocked uh, ah. business ri le ku cinceni that's why ni ku vanhu va fanele va va ready ku cinca even timovha hmm. movha yinene loko va ku xavisela yona va ta ku byela ku ri um u na tindhawu timbirhi to tshama ti-sticks Yeah. u nga chaja foni u nga tlanga ngoma ya wena yeah tin'wanyani ko va na xingovo nyana wa ku u ta tshova ntambi ya foni yeah ivi ti-latest ku boha ti-bluetooth offices mi nge Hey. ku ri tifoni teto vanhu va fanele va downloada music wa hina va tshama na vo tifoni va ta kota ku tlanga from atifonini ta vona mm leswi xiyimo xi nga hi pfuxela kona ene wa ha ku ha ta tlhelela ndzhaku it's a change i mean Yeah. eh a hi vulavula hi four four fourth industrial revolution yi fikile hi yo- hi yona leyi a ku na yin'wanyana kambe uz- uze nga va na nghoma ya 4 ir ne Eh, ni yindlile four i r mloko mi nga yi chati loko a ni swi tivi ku hambi ma ha yimeli
vana va roya ne kambe uze nga va na nghoma ya phaphama nakambe hala tlhelo ngoma ya babama
a ku ri 2009 natsundzuka mina a ku ri 2009 malembe ndzhaku na ha ku hlangana na prince rhangani yi nga xingoma xexo xa babama e ya babama sisi a ko va

Eh ku na ngoma ya mapiano ni nga yi chela kwalaho na malume wa mina Jimson Novela. Ni vula yo bela eh, siku ra malakiya. Siku ra malakiya eh. Eh se ku endleka yini la? Ah o o la ka vona. Xitseka baru. Ya Brian, ifamba ra mkarhi. Nakutwa Brian.
Xibego va mapiano va roya Brian. Ene a ni ku swi twa. i varoya
ene na vuvini nga ka va nga ha ri a va nga ha ri tivi na vuvini u right no no no i kona va album dj twat mihlenyama pele wena u tlaya ka
a swi tshike varoya se ya kumeka album ka social media munhu va ka online kahle kahle hi ndlela liyani kambe mina njhani manjeni mhaka swa ku ri ku na mhaka ya dyandza ri ri a na ti-events na hinkwaswo swiyani swi ka swa antswanyana masikunyana lamawani kambe ke hi ku endleka hi mile makunga n'wina ya fambisa ku yini na ku ri vanhu va nga yi kuma njhani album ya n'wina eka ndhawu to hambanahambana kahle kahle ku va va ntiyiso mi nga swi hlamula emarhoya va ka chawuke eh hmm. ta makuku ta makulele ya mina na rona leri ra mapiano ku ya hi ndzavisiso wa iTunes komba ku tinsimu leti rhandziwaka ngopfu a mi swi hleketini sweswo ta mapiano ya leri ra mapiano rona ya ri na star ri kume star Oh, ni swi ni swi tiva ku antswa Ibrahim. Yeah. Eh, Kahle kahle hina a hi felelangi ndhawu ku Ibrahim. mara xifongo xa n'wina a xi kona Aka aka online. ni vula ku va xi va xi rhandziwa ngopfu xi komba ku leti rhandziwaka ngopfu i va ka chauke i ta makulele ya mina na rona ra siku ra malakiya tinsimu ta tinharhu ti komba ti ri na matimba swinene ngopfu a online e brian ko va ni va n'wi na mutshama mi ri ka internet
se no mi byela hi ndlela yaleyo a swi ta vanga ke mi ri mi endle njhani vhele kosa ku ri vanhu va kota ku fikelela vunanga bya n'wina hi ndlela leyo na ku va va mi vona mikarhi mi performa mikarhi mi nyanyula ntshungu hi ndlela leyo um kwalaha ka tolo um loko wo va tatala leyi a nga tshama u yi khoma mm. u ni langutile eh, kwala ka tolo na tolo kwala ka social media ni huma ku hi teka yi ri ka service swibi swa ndhuma swa kungela hi tava hi karhi hi tlurula life lembe leri za ra ya fika makumu eh, swa ndzi tsakisa swibi swa ndhuma loko swi hlanganile e ah, ku ri loko ni kwalaya ka tolo ne ni vula ku muxengu va kona ka basita ti ta va ti karhi ti vuya vujijiji ya yeah. eh majaha ma mina vana va mukhalabya mc va ka xigombe ta va hi ri swin'we la ka ti-keyboard va va va- va mabhevani na va na va themba xigombe va madida ya va boteri wa yi tiva wa yi tiva boteri nkuna na yi ni tsundzuka ka va mavutani band ya yo Eh. man ti ta ti ta va ti ri ku vuyeni na va na va magazini u ri switlangi hinkwaswo loko a mi nga ni tekelanga mafosi mi ya n'wi cheleleka mugqivela leyi a mi ta ni tiva kahle vare va kuma njhani ka social media n'wina mani u kona na tshemba na ku vona va vonaka swinene ngopfu va kuma njhani ka social media marhwaya chauke hi mina a ndzi ni la ku famba ni confuse vanhu mm. hinkwako ka social media xexi nga social media hambi xa ha ku huma tolo wo gugula marhwaya chauke yi ta home hi mina yaloye a ndzi ni la ku xanisa vanhu mina i khombo swinene marhwaya ya e tana hi khetse ku kona wena kusuka namuntlha futhi um ni khensa swinene nenenenenene munghana lonene nkarhi lowu mi nga ni nyika wona wa kala wa durha ya a swi olovi um ku na un'wana a nga tshama khoneni a lava ku tiva ku byi ngheni njhani kwala
khense ngopfu marho ya xifongo album ku yi tani vele a ni ri se loko na ha kumi chance mo ni mi khensa vana va bava inkomu swinene n'wana mani thank you data da swa vuyimbelela swo psaleliwa leswi marhoya chauke psaleliwa swo swa mahlengo leswi na dj gapu
hlayiseka emagondzweni mixo lowu na dj soul crasha emagondzweni mixo loko na movha leyi nga yima loko mi ri n12 eastbound emahlweni ka commerce street ntilan'wa ka va yi tekile kokwalaho ka sweswo ku na ku nonoka kasi movha yimi na le n3 southbound egilolis interchange tilawa swinene u kaventekile ku na ntlimbano kasi ku na nghozi le n1 northbound lomu nge si fika le malbongo drive ntilawa swinene u kaventekile hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano lowukulu kasi loko mi ri four ways ku na tiraka leyi nga yima le n1 north emahlweni ka malbongo drive exit ntlimbano hi lowukulu kasi nakambe loko ma ha ri magondzweni ku va ri ku na ku kombisa ku vilela le a thembisa ewini mandela gondzo ra eh, olifantsfontein le r562 ri pfariwile kusuka le phumulani mall ku ya fika le clayville kusuhi na le thembisa mall kasi ckc le clef papantsako eh, kasi loko hi ya emahlweni hi kuma ku ri ku na ku nonoka loko mi ri le um, uh, n3 northbound egilolis interchange hikokwalaho ka nghozi leyi nga kona leswi endlaka leswaku va na ntlimbano kasi na le electron interchange tilayimbirhi ka va yi tekile nakona ku na nghozi kasi loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela eka nongonoko wa khoma ndlela u ta va ri kona exolani wa le khenok facebook twitter na instagram mi ku hashtag pm traffic Mm, ka ha sale minete ku heta ni lava dj Ay, bright simtambe ti nga fiki la ti ta fika kona is- a ti nga fiki ta ti produce Carlo. ti ta ti humelerisa Alright, ke di my milenge.
sungula xibindzwana u ta kota ku tumbuluxa mintirho u Bula na van'wanyana hi hi N'hweti ya Vatirhi. Tirha u ta kota ku dya swa nyuku wa wena. Munghana Lonene FM, makombandlela. Mantshwani, na matilda chauke chauke chau chakalaka 10 to 1 hi ravuntlhanu ni madyambu mantswari la hi laha vunanga byi phuriwaka bya ha ri exitikweni na ku va hi ku tisela xiyimbeleri lexi xa ha sungulaka twana leswaku vhiki leri gondzo ro sungula hi ri teka na mani Hi, Hi mina Capet Valentino, a hi hlanganeni eka Mantshwani. Mantshwani na Matshiza Chauke, 10 to 1 hi Ravuntlhanu nimadyambu ntsena eka Munghana Lonene FM. Makombandlela, Mpfumawulo wa Swilombe na Huuh Mapope, 5 to 6 hi Sonto nimixo. La. ku tlangisiwa marito ku phikizana swilondhe fana ku xonga ka swona mpfumawulo wa swilondhe eka munghana lonene fm makombandlela
loko ri munhu u fanele u ti tiva bramina ku ri ey loko no xikomamileka ha ri nga ta endla ni xikomamileka swi va tani bramina swi helela kwalani afrika dzonga mina ndi ku twini mina bramina e eh, ndi ku twa ku vulisekela bona tsundzuka eh.
swin'wana bramina yu bona bona ah, bona ndi byela n'wanyango ndi ku twana twana se xa chaya bramina
afrika hoye bombisa ya afrika vasilava mi xavela twana tweet leyi khona izo silava mi xavela dj brian minchumu ta titimula
vaka minchumu de a yi nge chayi kahle namuntlha ya sweswo vele khazile bra khazile mix wo saseka bra mina ku hi nghenisaka ku hela ka vhiki ku hela ka vhiki loko nga languteriwa maxele ya ku kufumela loko kufumelela

mi ta hlomisa rini na n'wina mi nyangatsako ku njhani hi n'wi nyanga mi pfukile minjhani vantsongo ka ti byela swo khasi va ri yi khala yi to xi kuma milenge a ni ri n'we n'winyi a ni ku xisi mi nga xi mo yimbelela mo yimbelela a wu swi tivi ku ri buildara yi na yindlu loko a ri na yona yi helangi yimbelelani kunene mi tshika ku khola
yo yi tsundzu- yi teka yi disa dzaku mina ka siku ra namuntlha hinkwaswo swa risima namuntlha ka swa risima hi nghena hi na s- hadyela hi ta va hi ri na bootbon wise khosa va hi dyondzisa mambalelo lamanene Oh, yeah. ivi ku na mina hi mina ku na mpfu- mpfanganyiso wa rito ku tlhela ku va na mhaka yin'wanyana ni nga yi hlamala loko me ni vona va ri beer can chicken mm. hi leswi kumbexani va lava ku hi dyondzisa swona se silizophile eka siku ra namuntlha se va ta hi bye ku va vula yini mara swi na can exikarhi okay mm. bayingiserisila biya la i minchumu leyi hali yi nga endlaki ku bayisa vayingisela munghana lefm i khensile kutwa mi yi kombe rirhandzu vhiki hinkwaro ku fika sweswiwani kusuka mvuli ku fika namuntlha vele endlela ra khensa bra mina